Хәерле иртә. Менә подписчикларым, менә карагыз әле. Без навыз китердек. Бәрәңгегә. Аны бабай бәрәңгене гә ташый. Хәзер мин дә ташышам. Әле пока төшерәм. Сәлам, сәлам дигән минем подписчикларга. Самасы алды. Бабай эши, там бабай нишләтәм? Менә әби синәнем ир. Бабай молодец. Менә карагыза бу көзге бакча. Бу көзге бакча. Менә көз җитте. Менә кара көнбагышка нинди зур, нинди зур көнбагыш. Менә менә ул көнбагышларны хәзер минем барсы да зур үстеләр. Мин бергә кошлар белән аны ашыйм. Чиле, чиле бәнсәм ярый. Менә карасәле. Нинди зур булдылар алар. Менә басым нинди матур. Менә басын әнә ашып ашаган яптысын. Менә кыргызы молодец. Әй, әллә таптым дигәнде ул. Караса менә бансына нинди зур тагын. О, әнә ашый башлаганнар. Әй, әй. Мысы качкан әнә. Икесе качкан әнә. Бер-бер атланып.

Менә барсын да башланнар алар. Барсын да. Менә, менә күршеләрдән бәйләп куйды. Бәйләмим. Итсә итер. Менә моннан да башланнар менә. Э. О. Ярар. Аларга да кирәк бит азык. Э. Менә көзге матурлык инде бу. Бәрәңгене алып бетердек. Алар шикер. Өс семьяга итәрлек булды. Менә монда Викторияны чисталадык. Менә артык чүбенә кадәр йолкымадым. Менә бабай тан килә. Такси, такси, такси белән. Төзем авырта, төзем шешкән дигәне. Все включено. Все включено.

Аларны каплап куйдым. Дуңгызына узы булды инде. Нишләтәсең? Менә алар тусы китә. Менә кичә ике тапкыр су сиптем я аларга. Менә ачып куйым әле. А? Виктория. Менә карагыз. Яшь Виктория. Аха. Наша яшь күрсеннәр әле.

То бугы гына, оказывается, җирне бетерә. Менә чәчәкләрем утыра, виноградлар утыра. Әйе. Карагыз әле. Бу көзге матурлык. Менә бу бер тапкыр туңып виноград. Әмма

Изабелла дип атала. Алар тоже инде теге туңганнан соң киридән ниттеләр дә, хәл алдылар да, әнә шулай үсеп киттеләр алар. Әйе. Әйе. Менә караса, кайсы менә юк. Монсында яшел сорт дияр. Әле күрмәдем. Яра. Менә. Менә. Әле ул хәзер элек мин анага шундый күп иттереп компот ясый идем. Хәзер эчүче булмагач ясамыйм да. Анарда глюкоза күп. Әйе. Конечно, теге эчергә дә күп ярамый. Без кортларга. Яшәргә ярыйдыр инде әзерәк. Күп эчмичә генә. Инде без аны Нәрсәләрен генә ясап бетермәдек диясе калды. Виносын да ясап караган ик. Әйе. Только мин эчмәдем. Яшь чакны инде ул. Теге кемдер уксус салган. Уксус сана диде дә, без аны тотып аннары туган берсенә бирдек туганнан. Ул самавын куйдыртты. Менә шулай иттереп. Менә. Менә. Эй, күп бирә иде инде монда. Эй, күп була иде инде элек. Ужас була иде монда. Кая иттерергә белми идек. Инде кем сорый, сорамаганнарга да шулай тәкъдим ясап бирдек инде. Кирәкме, кирәкме дип. Менә монда генә анамысы виноград. Ярар. Авыз итәргә. Әне, быел бит инде туңдылар болар. Әлдә не инде. Хәзер мин сезгә күрсәтәм. Менә нинди матур чәчәк. Әнә Болар үзләре төшеп калып, шулай неткәннәр. Менә җиләк. Менә шулай җиләк биреп утыра ул. Чәчәк ата да шундый сорт. Менә карагыз.

Хәзер аны ташып бетерергә бакчага. Әйе, мин әле синән йөрим һаман. Бабай ташый. Менә Ходаем бәрәңгеләргә уңыш яхшы булсын өчен җирне дә ашландырырга кирәк. Шынсыз булмый. Әйе. Алай гына биреп бетерә алмый ул. Менә шулай иттереп, менә монда да минем виноград бар безнең. То есть минем генә түгел. Икенче. Ой. Берсен күрсәтермен дигән. А, менә качып яталар әни. Тоже быел әйтәм бит. Әлмәсендә шучук. Шулай үсәләр дә, аннары ыргытып бетерәбез инде чилине. Монда аз инде быел э, күп булмады. О, кайбер елларны шундый күп була. Ой, әнә. Менә карасәле, мин бабайны эшләтәм.

Леге шулай инде ул тыныч кына. Ашыгыз да юк, бик бит нәрсә иртәгә бит иртә бит. Иртәгә эшкә дип уйтрасы бар дип. Әле Сәттән дә сораган инде. Нәрсә зәмәттән пенсиядә? Ничек эшләмәгәс, пенсиягә чыгып та эшләп яттылар бит әле. Ой, Алла, Алла шөкер, уйламыйча йокларга ятасың ди. Эшләмәс бөтенләй ди. Ни булды ди. Яхшы ди. Рәхәтлеген сизә башладым ди. Мәтем, конечно. Свобода.
Әйе.
Эшләмичә дә булмый, ашарга кирәк.
Пенсиягә чыккач инде ял итәргә инде. Раз бирелгән. Без барып эшкә барып итүен итәрмен дә, но мин эшли алмам кебек тоела инде. Менә мин кәбестәләр, алар Бу ел, белмим, ухуты артык бәкмәде инде аларга нәрсәгәдер. Мин сиптерә алмыйча вакытында калдым. Менә алар, менә монысы зимний сорт. Аларга бу җирдә ашык булды ахыры. Менә шулай иттереп. Әле боларында ашаучы юк.

Хәерле көннәр, хәерле минутлар. Барчабызга да исәнлек белән, шатлык белән яшәргә насыйп итсен. Әйе, су.
Бәрәңге сабаклары шунда кергән. Бөтен бәрәңге сабагы, помидор сабагы нәрсә бар. Әйе, хәзер кыярымы, э, инееме күрсәтмәм битәр. Суган утырткан мин. Менә цветной капуста булмады. Үсте, үсте, үсте, үсте, үсте. Икенче елга мин аны утыртмам да. Но мин бер елны утыртканым, ул шундый, менә шунда зур. Э, Сева, монда бит чыккан. Карале, кәбесте. О, цветный капуста. Нишлә тергә моны тон колганнары да чыксын өчен? О, э, кара монда. Вискем бу. Әйе. Тегеләр менә юлдан
Үскән моны көзгә көз беткенче тоттырган. Менә күрәсез әле. Дип дипсәм дә мин суга суган утырттым мин. Суганыбыз качып калганда, теге корт суган, былтыргы суган шкафта. Без суган сатып алып йөрибез. Әмма суган юк дибез. Иске якта суганга карамыйбыз. Менә картлык сул инде ул. Әмма эстен э, үрелеп суганы күренеп тора. Карамаганбыз. Менә кыяк өстердем. Әйе, аны тегендә укырып чәчтем. Әйе. Менә Шулай иттереп теплицаны калганнан йолкып бәрәсе бар. Тегендә кыяр утырткан инде инде. Булмас инде ул анысының кыяры. Әйе. О, жар. Әйе, боларны йолкып бәрергә переселны. Ярар. Күп булмаса да бирделәр үзләре. Бу помидорлар, остатыклар. Әнә теге помидорлар. Үсми-үсми дигән помидорлар. Үсеп утыра бит әле менә. Әйе, чепчи.

Пешеп, пешеп утыралар. Мин бәйләмим дә, бәйләргә иренәм мин. Ялкаулыгым. Дигән минем вакытым юк. Әйе, шулай да бирә. Бирсә. Бирде, Алла шөкер. Менә нинди матур чәчәкләр. Яра. Исән сау гына булып торыгыз. Әйе, исәнлек белән яшәргә язсын. Ах, красота. Әйе, сау булып торыгыз. Пока-пока-пока.